Mae ein adroddiad thematig, Datblygu Parch a Dealltwriaeth, yn ystyried ansawdd ac effaith addysg cyd-berthynas a rhywioldeb mewn ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion, drwy dynnu ar dystiolaeth o ymweliadau ag ysgolion cynradd, uwchradd, pob oed ac arbennig, ac ymweliadau ag unedau cyfeirio disgyblion. Fe wnaethon ni siarad â disgyblion, staff ac arweinwyr, ac arsylwi sesiynau dysgu, gwasanaethau a grwpiau ffocws er mwyn ein helpu ni i ddeall sut mae darparwyr yn cynllunio ar gyfer addysg cyd-berthynas a rhywioldeb, pa mor dda mae athrawon yn cyflwyno sesiynau dysgu, A sut mae darpariaeth yn siapio bywydau pobl ifanc a'u cefnogi i wneud dewisiadau gwybodus a pharchus? Mae ein canfyddiadau yn dangos ymrwymiad cryf i les disgyblion ar draws ysgolion a'u cunedau cyfeirio. Mewn llawer o achosion, roedd parch, caredigrwydd, cynhwysiant a pherthnasoedd iach wedi hymgorffori trwy fywyd cyfan yr ysgol, nid yn unig yn cael eu haddysgu mewn gwersi, O ganlyniad, dywedodd y rhan fwyaf o ddisgyblion wrthym eu bod yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu gofyn a chael help os a phan mae ei angen arnyn nhw. Nodwyd bod llawer o athrawon yn darparu profiadau dysgu gwerth chweil a diddorol i blant a phobl ifanc, rhai sy'n archwilio themâu pwysig fel parch, emosiynau, agweddau, teuluoedd amrywiol, hawliau plant, perthnasoedd iach ac afiach, rhagfarn a goddefgarwch. Dywedodd bob un plentyn wrthym eu bod yn mwynhau dysgu am y pynciau hyn ac yn gwerthfawrogi cyfleoedd i siarad a rhannu eu syniadau. Mae partneriaethau cryf gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, swyddogion yr heddlu, ac eraill, yn helpu ysgolion i ymateb i'r materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu heddiw. Ond mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at heriau pwysig. Er bod llawer o ysgolion yn darparu cymorth effeithiol, nid yw dysgu cynyddol bob amser yn glir. Mae anghysondeb yn y ffordd y mae pynciau sensitif fel rhywioldeb, caniatâd, hunaniaeth rhywedd a stereoteipiau rhywiol rhywedd niweidiol yn aml yn cael eu dysgu. Dyweder llawer o staff wrthym bod angen mwy o hyder arnynt, hyfforddiant a chefnogaeth i fynd i'r afael â'r materion cymhleth hyn yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae'n tystiolaeth ni yn dangos cam nesaf clir, llai o ffocws ar ymdrin pynciau fesul un a mwy o ffocws ar ddyfnhau dealltwriaeth wrth i blant a phobl ifanc dyfu. Trwy gryfhau dilyniant, gwella dysgu proffesiynol ac ymgorffori themâu cynhwysol ar draws y cwricwlwm, gall ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion helpu pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth, yr hyder a'r medrau sydd ei angen arnynt er mwyn tyfu yn oedolion. Felly darganfyddwch y canfyddiadau'n llawn, yr argymhellion a llawer o enghreifftiau o ymarfer effeithiol yn yr adroddiad newydd ar addysg cydberthynas a rhywioldeb yng Nghymru sydd ar gael ar ein gwefan.